Thonghnih kul le thumnak hawng ni kul le ni nga zinglei thong chimnak caan kan phan ṭhan. Kan chim dingmi thongtlang tar cheukhat hna cu Sagaing ramṭhen Myo pengkhua pakhat ah SSC ralkap nih inn zakhat leng an khangh. Ayaro pengkahdohnak ah SSC ralkap pahra an thi. Turkey le Syria ram lihninh ruangah nunnak liammi thong sawmli le thong sarih leng tiang an phan, minung kawlnak ngol an tim. Thong chimnak kan thawk cang lai ma Ruat Farm Bawl ka si. Yangon ramṭhen Chotoda peng Sehkanta lam le Mahabanjula lam sirah February ni kul le nili zinglei bengkah phaisa chuahtu hna culei lungin an kir leiah mibu phu khat nih phaisa an chuh hna tiah theih a si. February ni kul le nili zinglei suimilam pahra le cheu hrawngah Yun Sin phaisa kua chuahnak ah rian a ṭuanmi pahnih cu Sakura Tower pawng umsibi bank-an ah phaisa an chuah hnu an kir lei ah aho theih lomi pa panga nih leilung cu deterrent an naam he an huah chih hna hnuah phaisa an chuh hna tiah theih a si. Phaisa kua chuahnak ah rian a ṭuanmi cazinu pakhat le leilung khaltu cu bank ah phaisa an chuah khawh hnu an kir lei lampi ah minung panga nih leilung cu deterrent an kai hnawh hna. Nain an huah hna hnuah phaisa tom cu an chuh hna i a dang leilung ah an chiah. Hi thil a can lio hi lampi ah aa chokletmi tampi an um tiah palet phu hna he neihniam in a ummi pakhat nih a chim. An chuhmi phaisa hi Yungsin phaisa kuat chuahnak phaisa a si i sing thongthum cu aho thei lomi minung panga nih an chuh hna hi a si. Cu thil a cannak Mahabandhula lam cu sac ralkap le palet phu hna nih security tampi an laknak hmunhma a si tiah theih a si. Sagaing Ramṭhenmyong peng Japan chung khua cu sac ralkap nih an khangh caah tualchung mi hna an umnak inn zakhat leng a ciam tiah tualchung mi hna nih an chim. February ni kul le nithum zinglei in sac ralkap hna cu Myeong peng Japan chung khua ah lut in mipi umnak in an khanghpiak hna. Khuachung um mipi hna nih caan a tlai hlan ah an hrial manh caah an him. sac ralkap hna nih khuachung an khangh caah zeihmanh lak awk tlak lo tiang in an cian dih. Inn zakhat lengdap caam ah aa cang. Khuami hna cu an inn le thilri vialte khanghpiak an tuan caah harnak an tong ko tiah tualchung mi hna nih an chim. Khuachung a khangtu sac ralkap hna cu Myeongpeng Japan Cinkhua in an chuah hnuah tualchung hriamtlai phu hna he kaphnih kar kahdohnak a chuak tiah theih a si.

SNC ralkap pali an thi tiah theih a si. Drone hmangin bomb kan thlak hnawh hna hnuah RPG in kan kah hna. Kap nih kar kahdohnak a chuah hnuah Lahwah kah zungah a ummi SNC ralkap pali cu kah an tonnak hmun ah hmakhat teah an thi colh. Kanmah lei hliamhma tuarnak um loin hnu kan tolh kho tiah Mungyi Wildlife Lightning People Defence Force in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Zungah a ummi sac ralkap hna cu Mungyawa pengkomh battalion pasarih, Lightning People Defence Force Mawlameng pengkomh battalion pahnih, Mungyawa The Boys le PDF Sub Mungyawa phu fonh hna nih an kahdoh hna. Sagaing ramṭhen Ayado pengah rallam a sialtu sac ralkap le PDF kar February ni kul le nithum zing suimilam pahra ah kaphnih kar kahdohnak a chuak. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap pahra an thi, tiah theih a si. Meiyua Cimyoh khuachung ah minung thazaang za le sawmnga hrawng nih umhmun an khuarnak sakhan cuka doh ding in timhtuah a si lio meter sawmnga tlawh aa hlatnak hmunhma phanh lio ah minung thazaang sawmthum hrawng hi rallam a sialtu SSC ralkap batual chung hriamtlai phu cu an i ton caah kaphnih kar minute pakul leng hrawng kahdohnak a chuak tiah PDF ṭawngta in ṭuanvo ngeitu Ku Zin Hyo nih a chim. Kaphnih kar kahdohnak ah sac ralkap pahra an thi. Kahdohnak a chuah hnuah sac ralkap leimi 35 helicopter pali in minung thazaang zakhat leng a chap tiah theih a si. sac ralkap hna cu Chungta PDF le Sangai pengkomh battalion pasarih phufonh nih an kahdoh hna. PDF lei hliamhma tuarnak um loin hnu an tolh kho ṭhan. Sagaing ramṭhen buṭal in khuachung um Myanmar economic bank a khang a hngaktu SSC ralkap cu February ni kul in nili ah luhhnawh in kah an ton caah SSC ralkap pathum an thi tiah dohthlennak tuahtu ralkap hruaitu pakhat nih a chim. February ni kul le nili zinglei suimilam hleikhat le minute sawmli le panga ah Myanmar economic bank a hngak tu hna cu luhhnawh le kah an tuan caah a thimi ralkap pathum lengah minung pahnih nih hliam an tuar. Atu bantukin kan kahnak dingah hin ngiatthlainak kan tuah caan a sau ngai cang. Myanmar Economic Bank ah hin caan kel tein minung panga nih an hngah tawn. Zeitik caan ah zeidah an tuah timi ṭha tein ngiatthlainak kan tuah hnuah atu bantukin kan kah khawh hna hi a si. Bengngaktu panga lakah pathum an thi i pahnih nih hliamhma an tuar, tiah tualchung hriamtlai phu hruaitu pakhat nih a chim. Bengngak sac ralkap hna cu Chinduin Attack Force le Buṭalin Battalion tualchung hriamtlai LPDF phu fonh nih an kahdoh hna. February ni kul le nili zinglei suimilam pahra le cheu ah Singkain peng Suehlanbu khua le Seihpyuye khua karah ralven dingin aa chawkmi SSC ralkap leilung pakhat cu Padeta bamlung li hmangin puahhnawh an ton caah SSC ralkap panga an thi, pasarihnak tlawm lo hliamhma an tuar, tiah theih a si. Ralvengtu SSC ralkap hna cu Nu Tawadi dohthlengtu phu le ṭamṭi phu li fonh nih an doh hna tiah theih a si. Cu pinah Mantle ramṭhen chungum ralbawi pakhat nih a ngeihmi nightclub Mantle Park-ah pha nih an kah. Mantle sawmnga le pali sawmthum lam cungah a ummi sac ralbawi buhmu pakhat nih a ngeihmi Juice Bar nightclub cu tualchung hriamtlai phu nih bom an puah hnawh caah Bar ngaktu sac ralkap pathum hrawng an thi, tiah SCID army PDF MDY in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. February ni kul le nithum zan suimilam pariat le cheu hrawng ah Zeus Bar nightclub ngaktu sac ralkap hna cu Mandalay Pakapha SCID army PDF MDY nih kutcheh bam lunghnih in an puahhnawh hna hnuah Barleng a chuakmi sac ralkap hna cu meithal in voi nga an kah hna. Kahdohnak a dih hnu suimilam cheu hrawng a rauh ah bawmtu sac ralkap an phan i bar pawng hrawng cu chekkhatnak tuah in ralvengtu an chiah. Mipi nih sac ralkap an umnak hmunhma um kal lo dingin SCID Army PDF MDY nih a thanh. Hramhram nawlngeihnak a latu sac nih tuah a timhmi thimnak ah vote cazin a dikmi a sinak ding caah rampi huap in milu cazin a lak ṭhan lai tiah theih a si. February ni kul le nithum nepiru ah tuahmi sac chungtel ton biaruahnak ah milu cazin kan laknak kum hra a rauh cang caah ram pumpi huap in a dikmi milu cazin kan lak ṭhan a herh tiah sac chairman Min Aung Hlaing nih sac council chungtel thar hna he a voikhatnak tuahmi tonbiaruahnak ah a chim. Kanmah nih cun mizapi harsatnak hi kan theihpiak ko hna. sac ralkap nih meithal i chuah in cazin khawmh suat an duh a si ahcun pek ding an si ko. Mipi harnak kan theihthiam ko tiah NUG Vuanci Choh zung in chimnak nawlngeitu U Ne Bung Let nih a chim. Vote thlak tikah cazin a dikmi a si a herh tiin milu cazin laknak kong he pehtlai in sac Chairman Min Aung Hlaing nih a chimmi a si caah sac nih kan tuah lai tiah timhtuahnak an ngeihmi thimnak cu thonghnih kum kul le kum thum chungah tuah khawh dawh a si lo tiin chim ceihtu zong an um. sac nih tuah an timhmi thimnak kong he pehtlai in NUG nih a lungtlinlonak a chim bantukin NUG ramdang lei vuanci Daw Jin Maung Aung Zung nih SAC nih thimnak a tuah timhmi cu phungning lo a si tiah a chim. Turkey le Syria a luancia February niruk lioah 7.8 a tha ṭhawngmi lihnitnak a chuah ruangah nunnak liammi hna hi thong sawm li leng tiang an kai cang. Lihnitnak a chuahnak Turkey ram ah nunnak liammi thong sawm li Thongthum le sangah leng tiang an kai i Syria ram he ramhnih fon ah nunnak liammi thong sawm li thong sarih zahnih leng an phan cang, tiah Turkey Interior Minister Suleiman Soylu nih a chim. Lihninhnak a chuah ruangah inn cin tang a ummi ruak cu chuah le kawl a si rih ko. Tutan zarh chungah lihnin a chuahnak Turkey ram Harte ramkulh chungah 6.4 a tha fakmi linhninnak a chuah ṭhan caah thil canning a cual hma ngai. Inn rawk le inn cim tangah nunnak hi min a ummi hna kawlnak cu kan ngol cang lai tiah Turkey Interior Minister nih cun a chim. Turkey ram ah inn lian building thong hlei ruk zali nak tlawm lo a cimmi cu then a hau cang tiah Turkey Minister of Environment and Urban Affairs nih a chim. Tutan kan thawngchimnak cungah vial hin kan donghter rih lai. Nan dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran. Kan YouTube channel The Chin Post TV channel hi subscribe kan tuahpiak rih cio dingin kan in sawm hna.